It-tliet kotba li huma ppubblikati bażikament li huma l-ewwel wieħed l-Anġlu tal-Lament, iż-Żefina tal-Kerubini u s-Serafina tal-Funtana. Bażikament huma relatati imma mhumiex f'xi ordni partikolari kronoloġiku, jiġifieri tista' taqrahom kif trid. Ir-rabta li hemm bejnietom apparti ir-rabta Anġelika hija eh, bażikament il-karattri prinċipali. Allora, fl-ewwel ktieb kull m'għandek sentenza waħda biss fejn eh, hemm referenza għal karattru tat-tieni ktieb. U bl-istess mod fit-tieni ktieb hemm referenza paragrafu żgħir eh, għal karattru tat-tielet ktieb. Ħaġa oħra li hija marbu li torbothom flimkien bħala karattri huma li t-tlieta li huma jiġu minn xulxin. Imma m'hemmx m'għandekx għalfejn taqra l-ewwel ktieb l-ewwel, tista' taqra tibda mit-tielet ktieb jew mit-tieni ktieb. Imma r-referenza qed hemmhekk għax il-karattri għalkemm jiġu minn xulxin li huma familja waħda, l-istejjer tagħhom huma kompletament differenti u jseħħu f'pajjiżi differenti fejn għandek l-ewwel wieħed L-istorja sseħħ ġol-Portugall, it-tieni wieħed ġo Franza u t-tielet wieħed ġol-Italja. Inni ħafna snin niktab kotba, ġifieri mhux kotba ppubblikati imma kotba, plays, poeżiji, kemm bl-Ingliż, kemm bit-Taljan, kemm bil-Franċiż. Dan meta kont għadni sekondarja, mbagħad meta talt l-università wkoll kelli place li konna eh, bażikament tellajna eh, fil-parroċċa l-ħamrun. L-idea tal-ktieb bażikament bdiet minn ktieb li għadu ma ġiex ippubblikat li jismu skulturi. Warajh ħareġ ħarġet l-idea li eh, nikteb dal-ktieb fuq din it-tifla Fil-fatt huwa t-tielet ktieb li ġie ppubblikat li jismu Is-Serafina tal-Funtana. Imma mbagħad kelli din il xerit li dil-bozza u f'temp ta' ġimgħa ktibt l-ewwel ktieb li ġie ppubblikat bażikament li huwa L-Anġlu tal-Lament. U minn hemmhekk bdejna l-istorja, l-istorja Anġelika, l-istorja fittizja u mhix, u bdiet din il-mixja tal-letteratura biex ngħid hekk.
Kien imissni għal darb'oħra nivvjaġġa minn Malta għal Lisbona fuq xogħol. U din id-darba vera ma kellix apptita. Biex inkun onest, ix-xogħol inħobbu u l-fatt li mmur bħala rappreżentant ta' pajjiżi f'dawn il-laqgħat itini boost biex inkompli naħdem. Did-darba kienet se tkun diffiċli ħafna lija biex intajra ħsibijieti u l-problemi kollha warajja u niffoka fuq dak li kien ser ikun minn għalija meta nkun hemm.
Mela, l-ispirazzjoni ġiet l-ewwel ħaġa mill-istorja ta' ħajti. Ehm, l-istorja tiegħi, l-istorja tal-familja, l-istorja ta' familjari tiegħi, ta' ħbieb tiegħi. Ġifieri, meta tkun qed taqra il-kotba b'xi mod hemm referenza reali Imma mbagħad din ix-xeħta tmur fuq iktar magical realism li huwa stil Sudamerikan fejn jidħol l-element b'xi mod jew ieħor tal dal-element anġeliku kif qed ngħidu imma il-karattri b'xi mod intu taqra isiru parti mir-realtà tiegħek. Ir-reazzjoni tan-nies nista' ngħid li għadha għaddejja s'issa. Sa ftit ilu kien hemm anke fuq page partikolari fuq Facebook fejn kien hemm nies li semmew eh, l-anġlu tal-lament kemm hu ktieb li jżommu kemm hu sabiħ u kemm iħallik taħseb. Nista' ngħidlek li r-reazzjonijiet kienu varji, U raġuni hi li bażikament eh, il-kotba ma jagħtux konklużjoni waħda, imma tiddeċidi inti x'inhi l-konklużjoni tal-ktieb. Eh, x'ġarax ma ġarax, min huma eh, il-karattri vera u min mhumiex, l-istorja kif seta' spiċċat, ġridik bħala kitba jina nqis li min jaqra l-ktieb huwa intelligenti biżżejjed biex jasal għal konklużjonijiet tiegħu. Reazzjonijiet oħra kienu bażikament l-isbaħ waħda kienet ovvjament meta it-tieni ktieb iż-Żeffina tal-Kerubini ġie nominat ma' l-aqwa sitt kotba eh, ftit ta' żmien ilu fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Ġifieri dik kienet ehm, xi ħaġa li li li sorprenditni, ferħitni ħafna ehm, u vera Ħassejtni onorat u humbled ukoll fil-mixja tiegħi tal-kotba.
Hi. Jiena James u naf li jiena daqt immut għax l-anġli hekk jgħiduli.
Jiena kif nimxi bħala persuna, nimxi skont il-muża kreattiva li nkun fiha. Għal min jafni jaf li jiena l-proċess ta' kreattività beda billi bdejt nagħmel il-fjuri u bdejt narma għat-tiġijiet. Minn hemmhekk imbagħad qlibt għall-karnival u l-aspetti varji kollha fejn jidħol il-karnival u mbagħad minn hemmhekk bdejt ukoll ninvolvi ruħi fejn tidħol fejn jidħol l-upcycling, fejn tidħol l-għamara, eċċetera. U Ukoll fejn tidħol il-kitba, għax barra l-kitba mbagħad hemm elementi oħrajn li fejn jidħlu l-kotba tiegħi dejjem żied magħhom u hemmhekk nkun nistgħu nitkellmu anke fuq eh, elementi li, li użajt fejn tidħol il-mużika, fejn fejn jidħol it-teatru, eċċetera. Ehm, kodba stejjer għandi ħafna, eh, bħalissa qiegħed iktar iffukat fejn jidħol upcycling, x'nistgħu nagħmlu biex insalvaw affarijiet billi jintremew, insebħuhom u nerġgħu nużawhom tuhom ħajja ġdida. Ukoll Irrid insib il-ħin. Stejjer għandi, stejjer għandi ħafna, apparti dawn it-tlet kodba hemm il-ktieb ukoll ta' tfal li jismu eh, ċisju, il-fenek ta' ċarruta. Nixtieq inkompli kemm fuq l-istejjer ta' ċisju, nixtieq narhom jieħdu ħajja differenti mhux biss fil-kodba. Imma wkoll fejn jidħlu kodba l-adulti għandi ħafna u ħafna stejjer oħra lesti biex jibdew ikunu miktubin. Imma rridu nsibu l-ħin ovvjament. Xi kultant noħlom li qed nara lil James ħares lejja fit-tarf tas-sodda. Parġu inħajn isom tal-inja, imma ħfif rixa.
Xtaqt nirringrazzja l-ewwel u qabel kollox lil eh, Horizons li bażikament hija l-kumpanija li ħadet ħsieb il-kotba kollha tiegħi kemm fejn jidħol editing, fejn tidħol il-printing u kollox. Grazzi ħafna. Nixtieq ningrazzja wkoll lill-familjari tiegħi li issapportjawni ħafna u mhux biss imma wkoll lil dawk in-nies kollha li hemm ħafna nies li ġew involuti fil-proġetti kollha sekondarji li kellhom x'jaqsmu mal-kotba. Ehm, insemmu pereżempju Uċuħ l-Inviżibbli, Uċuħ iż-Żeffiena, ehm, il-launch ta' tielet ktieb, kien hemm ħafna ħafna nies involuti u nixtieq ningrazzjahom mill-qalb għax minn hemmhekk il-ħsieb u l-proġetti ehm, ħadu l-ħajja u bażikament infirxu man-nies. Grazzi.